Hemmäze salam dostlar! Ýetip gelen Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Geliň indi bolsa Täze ýyl günlerinde maşgalaňyz bile bileje görüp boljak filmlere syn edeliň. How the Grinch Stole Christmas Täze ýyl hemmeler üçin şatlyk, ýöne Grinch üçin däl. Bu film bizi Huaýl atly şadyýan şäherde tanyşdyrýar. Ähli adamlar Täze ýylyň gelenine begenýär, emma dagyň üstünde ýaşaýan Grinç düýbünden Täze ýyl ýigrenýär. Grinç, gaharly, gülkünç we biraz ýaramaz. Film bize görkezýär, Täze ýylda diňe sowgat däl, mähir, dostluk, we iň möhüm gülki pursatlary has köp bolýar. Jim Kerri bu roly şeýle janly we ýatdan çykmajak şekilde ýerine ýetirýär. Grinç häzirki wagta çenli täze il gahrymany boldy. IMDb reýtingi alty bütin ondan üç bolan film Universal Pictures Studios tarapyndan çykaryldy. Sen hem ýyly maşgalaň bilen bile görüp biläýjek kino gözleýän bolsaň, onda How the Grinch Stole Christmas hökman öz watchlist-iňe goş. Red One. Bu adaty Täze ýyl filmi däl. Bu filmde Täze ýyl howp astynda. Hekaýa Santa Klaus barada, ýöne gürrüň diňe sowat paýlamak barada däl. Bir zatlar ters gitýär we Täze ýyl baýramçylygy halas edilmeli bolýar. Filmde Dweýn Jonson we Kris Ewans ýaly güýçli aktýorlar. ýollary bar. Şonuň üçin hem film aksion, gülki we Christmas atmosferasynyň hemmesini bir ýerde jemleýär. I'm not gonna like you. Bu film köne täze ýyl filmleri ýaly däl. Tiz, güýçli we döwrebap çekilen. Whoever took Nick. IMDb reýtingi alty bütin bäş bolan Red One film üçin çykarylan bujet iki ýüz elli million dollardyr, gaty uly preýekt. Extremely dangerous. Eger senem Täze ýylyňy aksionda garyşdyrmak isleýän bolsaň, Red One hökman öz watch listiňe goş. Grinch täzeden iki müň on sekizinji ýylda animasiýa şeklinde ekranlara dolanyp gelýär. The Grinch animasiýasy Grinçi bize täzeden tanyşdyrýar. Ol Huwaýl şäherindäki şadyýan ilatyň durmuşyna gyzyp goýmaýar. Reňkli sahnalar, şadyýan sazlar we ýyly hekaýalar bilen täze ýyl atmosferasyny doly berýär. IMDb reýtingi alty bütin dört bolan Grinch Universal Pictures we Illumination studiolary tarapyndan çykarylýar. Spanç Bob diýemizde hemmämiz hem bilýäs, bu diňe bir multfilm däl, bu bir nesliň gülküsi, şatlyk, akmaklyk we çyn ýürekden gelýän optimizm. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykan täze Spanç Bob filmi öňki ruhuny ýitirmän, oýny has hem uly ekranlara laýyk şekilde giňeldýär. Bu filmde biz ýene Mister Krabs, Patrik, Squidward we şol öňküje ruhdan düşmän Sponge Bob bilen duşuşýarys. Bu film seni ilkinji minutlardan başlap öz içine çekýär. Reňkler has janly, animasiýa has akymly, emma gülki sahnalary şol öňküsi ýaly sadalaşan we hemmeler üçin düşnükli. Bu gezek hekaýa diňe gülki däl, filmiň içinde dostluk we jogapkärçilik ýaly temalara uly üns berilýär. Sponge Bob şol öňküsi ýaly hemmä kömek etjek, hemme zada ynanýan we hat Hatda hemme zat ters giden ýagdaýynda hem ruhdan düşmeýär. Spanç Bobuň bu iki müň ýigrimi bäşinji ýyldaky täze filmi köne muşdaklaryna aýratyn hormat goýýar. Klassyky degişmeler, tanyş pursatlar bar, emma täze muşdaklar üçin hem örän ýeňil we gyzykly. Eger senem ýumşak animasiýa bolýan bolsaň, maşgalaň bile bile stresden aç togsan muntlyk şatlyk isleýän bolsaň, onda SpongeBob-yň iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykan bu filmini ykmaň watchlist-iňe goş. Wideony halan bolsaňyz laýk basmagy we agza bolup goldaw bermegiňize garaşýaryn. Kommentariýalarda haýsy filmi öň görüpdiňiz? Hökman belläp geçiň. Indiki täze wideolary her hepdäň bäşinji güni Türkmenistan sagaty bilen sekiz nol nolda kanalymda görüp bilersiňiz. Indiki wideolarda görüşýänçäk sag boluň.